तऽ तू ओकरा छोड़ि कऽ किया नहि भागि जाइ छलए वएह मालिकके एगो सुन्दर बेटी छलै नहि पढ़ै छलै तऽ मालिक ओकरा कहै छलै कि नहि पढ़बिही तऽ इएह कुकुर से बियाह करा देबो वएह आसमे हम तऽ रहै छलै ओ।
तू ककर सपोर्ट कर रहल छिन करिया मालदीव के या लक्षद्वीप के हमरा तऽ मालक घर आ माल जाल सब फुर्सत नहीं होइए तो हम की मालदीव के समर्थन करबे या लक्षद्वीप के देशद्रोही सार तोरा एहन एहन लोग के तऽ एनकाउंटर कऽ देबाक चाही नहि तीरसँ नहि तलवारसँ देश बर्बाद भऽ रहल छै करिया कुमार एहन गद्दारसँ रौ बॉय अहाँ सब तऽ एना बाजि रहल छी जरा देश में महंगाई हमरे कारण बढ़ रहल छै सार के खैर अपना सब जे काज लए एलहुँ हैं से काज कऽ लै छी की हँ तऽ मुख्यमंत्री श्री लुटिश कुमार के आदेश छै पोखरि भीड़ सब के नाम मालदीव राखि देल जाय जाहिसँ कि पर्यटक सब आकर्षित भऽ सकै खाली पोखरि सबके मालदीव नाम राखि देलासँ पर्यटक सब आकर्षित नहि हैत भोरे भोरे गामक पर्यटक सब लोटा लऽ कऽ आबै छै आ झाड़ा फिर कऽ चलि जाइ छै तकरा सबके पहिने किछु उपाय करू यार भोरे भोरे गिरगिटिया पोता लोटा लऽ कऽ आयल छलै तऽ झाड़ा फिरै लेल एक बेर मना कऽ देलियै चुपचाप चलि गेलै चुपचाप एतेक इज्जत करैए हमर ओ एहि गाँवमे जे छै से सब चलि नहि गेल रहए चुपचाप ओकरा भोरे हम अहाँके दलान पर का गेट जे अछि ओहिठुमा बैस कऽ देखलियै झाड़ा फिरैत रहए राव बाय हम सोचलियै कि कु- कुकुर तुकुर पट्टी कऽ देलकै ये यार ताहि दुआरे साफ केलहुँ है भोरे भोरे अरे नहि नहि ओ गिरगिटिया पट पोताके पोटी छलै यार जे भोरे भोरे अहाँ रगड़ि रगड़ि कऽ साफ करै छलहुँ हेँ शैम्पूसँ जे छै से ओकरे पोटी कऽ कऽ गेल छलै हम अपना आँखिसँ देखलियै यार इएह तऽ दिक्कत छै हम सब पर्यटक सबके लुभाबै लेल मिथिला के पोखरि सबके मालदीप बनबऽ चाहै छियै आ एतुका लोक सब एकरा हगबास दीप बना बनाबऽ चाहै छै जे छै से भोरे भोरे आ एक बेर एक बेर खाली टा ओ गिरगिटिया पोता भेट जाए बस सार के हम नहि हम सोचने रही जे मिथिला में पर्यटन स्थल सब बनते तऽ विकास हेतै अंग्रेज सब एतै वएह में से ककरो संगे बियाहो भऽ जायत हमर अंग्रेजनी सब सने हमर गोर गोर धिया पुता होइते काल्हि हो तऽ तोहर बियाहक बात चलैत रहो करिया की भेलो बियाह नहि भेलो फिक्स
परसू एगो फोटो भेजबेने रहिए खिंचवा कऽ लड़का वाला सबके मुदा फोटो जहन खिंचबाबैत रहियै ने तहने पाछू से एकटा कुकुर आबि गेलै तऽ फोटो में जे छै से कुकुरो आबि गेलै यार कुकुर देखा गेलै
तऽ तू लड़का वाला सबके कहलही नहि कि आगू वाला हम छियै कहैत कहैत रहि गेलियै फोन पर कि आगू वाला हम छी आगू वाला हम छी मुदा ओ गजोधर झा के बेटी ओ गजोधर झा के बेटी नहीं मानलकै यार अरे भाई ओई पो फोटो के नीचा में नाम लिख देती तू जता तू ठार रही ओई के नीचा में वैसा क्लियर भ जैते कि पाछू वाला कुकुर छे आ आगू वाला तो छे अरे तोहर फोटो में आ कुकुर के फोटो में अंतर नहीं बुझेले ओ गजोधर झा बेटी के किस्मत खराब छै ओकरा गजोधर झा बेटी के जे हमरा एहन हीरा नजर नहीं एले ओकरा ओई फोटो में कहू तो कुकुर नजर एले लेकिन हम नहीं नजर एलिए हम आगू में ठाढ़ छलिए ओनाहू ओकर कोनो गलती नहीं छै यार ओनाहू तू अगर कुकुर बानर सा महिष कु- कुकुर बानर या महिष लग ठार हेबही तऽ लोक सबके कंफ्यूजन हेबे करतै ने चिन्है मे हम जानवर देखा रहल छी अहाँके यौ नहि छै से नहि इंसान छी खैर इंसान जी आब कनि काज कऽ लेल जाय से कहू हमरा काज तऽ सबटा कऽ देलहुँ साफ कऽ देलहुँ नेम प्लेट लगा देलियै मालदीव पोखरि के नामसँ आब बस मूर्ख मंत्री लुटिस बाबू के आबि कऽ आबे के देरी छै बस हुनके आ बस लुट्टी जी एथिन आ फोटो खिंचा के एकटा ट्विटर पर लगेथिन अपने पर्यटक सब एनाइ शुरू भ जेते मोदी जेना बस हुनका आबे से पहिने ई गांव वाला पर्यटक सब आबि कऽ हगबास स्थल नहि बना दे खाली टा बेचारा मूर्ख मंत्री जी के पैर पर तनियार छप

हम रात बिरात पहरा नहीं दो सके छी अरे भाई लाठी लऽ कऽ ठार रही है यार चुपचाप नहि किछु करतौ कुकुर सब अरे नहीं नहीं एतुका कुकुर सब जे छै से हफसी छै यार बिना बियाहे हम नहीं मरऽ चाहे छी हम पहरा नहीं देब ओ सब हम किछु नहि बुझै छियै काल्हि भोर मे मुख्यमंत्री जी के आबै तक पहरा दे भैया ता नहीं तो मारित मारित मालदीप फुला देबो तो हर सार
मालिक हमरा पहले बहुत मारे छला सार मारे मारे फोन लाल कर दे छला तो तू ओकरा छोड़ के किया नहीं भाग जाए छला वह मालिक के एगो सुंदर बेटी छले उ नहीं पढ़े छले तऽ मालिक ओकरा कहै छलै कि नहि पढ़बिही तऽ इएह कुकुरसँ बियाह करा देबौ वएह आसमे हम ओतऽ रहै छलहुँ रोबै
आय बेसी सुन्दर छलै यार यार मस्त छलै ओ हमरा प्यारसँ ने डोगी जा कहिके बजबै छलै रोबै किरो भोलिया एकरा कत एकरा कतऽ लऽ जा रहल छी ई तऽ वएह कुकुर छौ जे बियाह के लेल आ, हमर फोटो खिंचबैत रहिए तऽ फोटो में पाछू से आबि गेल रहे ई तऽ वएह कुकुर छै यार एकरा कतऽ लऽ जाइ छी अच्छा यह कुकुर है जे तोहर फोटो में खिंचा गेल रहो फोटो बियाह वाला फोटो में आबि गेल राव हाँ हाँ यह कुकुर छै यह कुकुर छला सार फोटो खिंचबैत रही तऽ पट सना पाछू में आबि गेल रहे एकरे कारण हमर जे छै से घटक सब मना कऽ देलक बियाह लेल लेकिन भोलिया लेकिन यार दोस्त तू कतऽ लऽ जा रहल छियै कुकुर के यार अरे गजोधर झा के बेटी तोहर फोटो देखने रहो ओहिमे ने ई कुकर ओकरा बहुत पसन्द एले ओहिमे ई कुकुर ओकरा बहुत पसन्द एले तो ओकरे लेल लऽ जा रहल छै ई कुकुर के कीन के
रौ बाय फोटो भेजलिए हम अपना पसन्द करे लेल आ पसन्द है कुकुर के कऽ लेल काय कह

जतय अहाँ सबके भेटत कैजुअल शर्ट फॉर्मल शर्ट स्कूल यूनिफॉर्म ऑफिशियल यूनिफॉर्म कॉरपोरेट यूनिफॉर्म मास लेवल पर मंगवावे के लेल और संगे संगे कपड़ा के कोनो भी तरह के बिजनेस हिनका सब संगे जुड़ के करे के लेल अहाँ सब संपर्क क सकै छी